Gündogaryň duşuşygynyň esasy maksady Türkmenistanyň Milli ministri bilen Türkmenistanyň Generallar Birleşiginiň Merkezi Geňeşi guramaklygynda Türkmenbaşy şäheriniň bilim bölüminiň zenan işgärleri bilen wagyz-nesihat ýygnagy. Häzir bolsa bize Türkmenbaşy şäheriniň Türkmenistanyň. Zenanlar birleşiginiň Intermars şäher bölüminiň Zenanlar guramasynyň başlygynyň orunbasary Maýagül Gülnaçarýanowa söz aldy. Şu arassa asmanymyzyň astynda asuda ýurdumyzda hormatly türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, şeýle-de Gahryman Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda, Şeýle derejeli ýurtda, şeýle asuda ýurtda zähmet çekýändigiňiz üçin Siziň adyňyzdan döwlet ýolbaşçylaryna uly sagbolsun aýdasym gelýär we bize şeýle döredip beren mümkinçilikler üçin. Ine, şol biziň aramyzda çagalar we ýetginjekler döredijilik öýüniň gurmak ýolbaşçysy, Kenan Kalby ordeniniň eýesi, zähmet weterany, Täzeguly Laýlymowa goşýar. Täzeguly mugallym size Salam mähriban gelin gyzlar kärdeşler ýaş gyzlar gelinler hemmäňize şu günki günde ine köýleriň köýlere ulaşýan döwründe watanymyzyň geljegi abatçylygy dünýäň abadançylygy beýik birbazymyzyň beren bize uly iň uly peşgeşi. Salam äleýk mähriban watandaşlar Garaşsyz baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň saýasynda zenanlaryň mertebesi belent tutulýar, enelerimize çäksiz hormat goýulýar. Biz muny her bir ädimde duýup ýaşaýarys. Çünki ene biziň zähmet çekýän, bilim ulgamymyzda işleýän mugallymlaryň aglaba köp böleginiň zenanlardygyny buýsanç bilen belläsimiz gelýär. Ynha, şu gün hem Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen on üçünji orta mekdebiniň Mejlisler zalynda Türkmenistanyň Bilim ministrligi, şeýle-de Türkmenistanyň Zenanlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň gurnamagynda zenanlaryň arasynda ahlak arassalygyny wagyz-nesihat etmek, ýaş nesilleri tämiz ruhda, sagdyn, berk bedenli terbiýelemek maksady bilen geçirilen wagyz-nesihat çäresine gatnaşdyk. Ine, şul dabara hem Şäherimizde zähmet çekýän, bilim ulgamynda zähmet çekýän zenanlaryň, dürli ýaşdaky halypa zenanlaryň birnäçesi gatnaşdy. Häzir biz şol wagyz-nesihat çäresine gatnaşan zenanlaryň biri bilen söhbetdeş bolýarys. Men Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherindäki Çagalar we ýetginjekler döredijilik öýüniň haly gurnagynyň ýolbaşçysy, Zenan kalby ordeniniň eýesi, zähmet weterany Täzegül Ýaýlymba. Täzegül mugallym, Mundan ýaňy wagyz-nesihat çäresine gatnaşdyk. Zenanlaryň buýsançly gürrüňlerini diňledik. Elbetde, zenan diýmek, bu ejelerimiz, zenan diýmek, gelneje, zenan diýmek, biziň uýalarymyz, owadan gyzlarymyz. Elbetde, jemgyýetde, türkmen jemgyýetinde zenanlaryň orny belentde tutulýar. Ine, hemmämiziň bilşimiz ýaly, biziň döwletimizde Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda zenanlara uly hormat goýulýar. Ine, sizem bir zenan hökmünde ynha, hormatly şa serpaýyň eýesi bolupsyňyz. Tüweleme gutlaýas, höwri köp bolsun. Ýürek buýsanjyňyzy bize tomaşa edýän bilim işgärleri bilen, beýleki raýatlarymyz bilen paýlaşaýsaňyz.
Men şeýle bagtly zamanada ýaşaýanymyza buýsanýaryn. Sebäbi biziň döwletimizde biziň enelere goýulýan sarpa diýseň uly. Bizi Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadag Gahryman Serdarymyzyň eneler diýip aýdýan mertebeli sözlerine şeýle men buýsanýaryn. Hormatly Prezidentimiz Arkadag Gahryman Serdarymyzyň elinden şeýle şa serpaýyny almak şeýle bir meni begendirdi, buýsanjymyň çägi ýok. Biz eneleri şeýle döwletde ýaşadýan, buýsandyrýan, enelere sarpa goýýan Gahryman Arkadagymyza, Arkadag Gahryman Serdarymyza şeýle Ene kalbymdan şeýle bir buýsanymyň, buýsanjymyň çägi ýok. Garaşsyz Bitarap Türkmenistanyň bedew batly Atmyradyň mekany. Okaýas, öwrenýäs, döredýäs, gurýas, men bagtly zamanyň bagtly zenany. Goý biziň türkmen döwletimizi, bizi şu baky bagta ýetiren Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň käbesi, Ogulabat ejemiziň tüýs ýürekden edýän arzuwlaryny, yhlasyny Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadag Gahryman Serdarymyzyň alyp barýan mukaddes işlerinde görýäs. Goý, şular mukaddes işleri baky ýaşasyn! Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadag Gahryman Serdarymyzyň peder ýoluny dowam edýän hormatly Prezidentimiziň janlary sag, ömürleri uzak tutýan tutumly işleri elmydama rowaç görsün! Sag boluň Täzegül mugallym beren buýsançly gürrüňleriňiz üçin, ak arzuwlaryňyz ganatly bolsun! Size-de işiňizde mundanam beýläk uly üstünlikler gazanmagyňyzy, döwrümiziň ýaş nesillerine bir hünär öwretmekde, olary zähmete ugrukdyrmakda çekýän zähmetiňizde abraý gazanmagyňyzy tüýs ýürekden arzuw edýäs! Hemişe şäheriň dördünji orta mekdebiniň mugallymy Doýduk Ýazmammedowna.
Salam mähriban dabara gatnaşyjylar! Siziň hemmäňiziň gül ýüzüňizi görmek bize şeýle bir bagtlylyk. Sebäbi şu oturan gyzlaryň arasynda ýaňy belläp geçişi ýaly, meň okuwçylarymam bar, tanyşlarymam bar. Hemmämiz bilen nirede görsek-de güler ýüzli, süýji sözli. Sebäbi adamdan näme galýar? Adamdan ynsana birek-birege mähir galýar. Şoň üçin siziň ýüzüňize seredende, biziň ýüzümiz gülýär. Ine, men siziň elmydama şular ýaly mähriban bolmagyňyzy tüýs ýürekden arzuw edýän. Mekdebiň okuw işleri boýunça orunbasary Zülfat Arazjanowa söz. Salamalik! Owadan şäherimiziň owadan zenanlary, işewür zenanlary, mugallym zenanlary, hemmäňizi şu gün mekdebimizde gyzgyn salam bilen garşylaýas. Alyp barýan işleriňizde uly üstünlikler, berk jan saglygyny, öýleňňiziň abadan bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäris. Ýaş nesilleri tämiz ahlak ruhunda terbiýelemek şu temalar bolup durýar. Hemmämiziň görşümiz ýaly, türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Gahryman Serdarymyz zenanlara, enelere, Ullakan hormat goýýan. Biz şo sarpany, hormaty her bir ädimde duýup ýaşaýas. Mekdebimizde geçirilen wagyz-nesihat çäresine diňe bir halypa mugallymlar däl, eýsem ýaş hünärmenler, bilim ulgamyna ýaňy gadam basan ýaş hünärmenler, ýaş mugallymlaram gatnaşdy. Biz häzir söhbetdeşligimizi Türkmenbaşy şäheriniň daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen on üçünji orta mekdebiniň Ýaş hünärmeni türkmen dili we edebiýat mugallymy Sona Rozgulyýewa bilen dowam edýäs. Garaşsyz baky Bitarap Türkmenistan bedew atly Atmyradyň mekany ýylynda Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň saýasynda Garaşsyz baky Bitarap Türkmenistan Watanymyz ösýär, özgerýär. Halkymyzyň her bir gün toýdur-dabaralara beslenýär. Ine, şu günä mekdebimizde zenanlar bilen bilelikde geçirilen Maslahat bizde örän uly täsir galdyrdy. Elbetde, kümüş saçly enelerimiziň, ýokary derejeli halypa mugallymlarymyzyň bize beren her bir maslahat, aýdan sözler elbetde biziň durmuş ýolumyza ýörelge bolar. Häzirki döwürde nähiliňiziň bilşimiz ýaly Watanymyzda zenanlaryň orny has-da belende göterilýär. Zenanlarymyz üçin ýörite Zenan kalby ordenleri, Sekiz çagadan, Sekiz çagasy bolan zenanlarymyza ene mähri ordenleri berilýär. Elbetde, bu zatlaryň ählisi ýene-de ýurdumyzda zenanlara goýulýan hormatyň ululygynyň nyşany bolup durýar. Zenanlarymyza şeýle uly sarpa goýýan, zenan mertebesini belende göterýän Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza köp-köp sagbolsun aýdýarys. Goý, Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag, başlary dik bolsun! Ýedi ýurt bähbitde tutýardy şuny işleri mundan beýläkde rowaçlyga beslensin. Sag boluň. Köp sag boluň Sona mugallym. Bizem size ýaş nesilleri terbiýelemekde alyp barýan işiňizde mugallymçylyk kärine uly üstünlikler arzuw edýäs. Mähriban watandaşlar, eziz ildeşler ynha biz şu günki gepleşigimizi şunuň bilen jemleýäs, ýene-de ýaýlymda görüşýänçäk hoş sag boluň.